Менә мин баянчы Ринат Насиров янында. Ринат Насиров, менә бу синең ничә тонналы баян? Тонна түгел инде, 15, 15 килограмм. 15 килограмм?
Всего лишь.

Җиңелрәк баян. Ә бу итальянский?
Бу ничә сум тора? Бу исеме ничек дисең моның? В В дип язылган. Владимир Владимирович. Путинмы? Сиңа Путин бүләк иттеме әллә? Юк, дөресен әйтсең, малай. Шутка белән инде Владимир Владимирович дип шаяртып кына йөрибез. Әйе. Малай балуны бурини дип атала. Моны шулай язып чыгарган заводында кыска гына ББ дип кенә. Ә, бу, бу итальянский дидең син, ә бит? Моны каян аласың? Ничә сум? Моны син үзең аласыңмы баянчы? Мин үзем алмадым, моны Гаптелфәт абый миңа концертларында, үз концертларына уйнаганда биреп тора. Ә, биреп кенә тора. Ә үзеңнең баяннарың кая? Үземнең баян бар минем.
Үземнең тоже итальянский баян. Кайда ул?
Өйдә.
Өйдә ничә сумга алдың син итальянский баянны? Ансы 250 меңгә алдым. 250 мең?
Ансы. Ул акчаны каян таптың соң? Ну, табасың инде. Ә баяныңны урлаганнар юкмы? Юк, урлаганнар юк, баянны. Менә э, күп кенә баянчылар менә шушы 15 киломанда 20 килолы баянны күтәреп тора тора. Торалар бит инде сәхнәдә. Утырга да була. Ну, аркалары авырта ди. Синең әле аркаң авырта башламадымы? Әле аркаларың күрсәтәлек мәйтмешли. Аркалар Аллаһка шөкер, әйбәт әле. Әйбәт әле, авыртмыймы аркаларың? Авыртканы бар, но минем э, бер Үземнең авылда, күрше авылда төзәтүче кешем бар. Төзәтүче?
Оста абзый бар.
Шул дисклар чыга бер вакытта дискларны утыртып бирә урынына. Синең дискларнымы?
Әйе. Син бик дизелизен, дисклар чыга бибе дип, шул ярда абзый бу. Казан өчен дисклар әзрәк, ни, уже бит инде мин 15 ел уже баянда, 15 елны баянда укыдым инде. Ә 15 ел, син ничә ел укыйсың инде? Ха укып бетердем инде мин.
Менә позвонить дисклары чыга, моны аңлатып китә, ничек утырта ул сине? Боларны э, кызык бу, э, теге гыйбрәтле кем әйтмешли? Система скручивания.
Аркаңда инде. Ю, идәнгә су сала да, кул белән шатыртады, утыртып куя. Ә, ул нәрсәгә чыга? Баян күтәреп торганга ма? Баян күтәреп торган. Ул носки кигәннән дә чыгара может, ул баян уйнаганда гына түгел, ул бөтен кешегә була ул. Аны барлык кешене сузып салсаң, ул любой кешене чыга ул, ул позвоночный диск. Ул профилактик өчен дә файдалы. Бу синең кайсы Әлмәттәме? Әлмәт районында, и.
Әлмәт районы кайсы авылында бу кеше? Кәшер дигән авылда Әсхәт исемле абзый. Ә, о, в- бу кем дип атала инде теге? Ул үзе үзе генә өйрәнмәгән, аның укытучысы да бар, наставнигы да бар. Наставнигы да бик оста кеше аның. Шул абзый. Бу инде бушка түгел, түләүледер, шулай бит? Бушка дип.
Минем Хәзер бушка түгел инде бер әйбер дә, ә бит? Әйе, әйе.
Әник менә утырып кына уйнамыйсың сез. Нинди муда китте бу? Басып. Әле син биеп-биеп уйныйсың. Менә Люция Мусиның бер җырында мин сине күрдем. Чияләр, чияләр. Син биеп китәсең малай. Күптәннән. Ну минем бүтәнчә уйный алмыйм. Бүтәнчә уйный алмыйсыңмы? Читән чыга алмыйм. Кара син өйләнгәнме соң ул? Өйләнмәгән.
Өйләнмәгән?
Нич ничек алай? Сиңа ничә яшь? 27.
27 качан өйләнергә уйлыйсың? Алай булса булыр инде. Кем әле сине йөрткән кыз бармы соң? Йөргән кыз бар.
Гөлгә, ничек сиңа чыдый? Менә син бүген Әлмәттә булырга тиеш. Ресторанда аның белән очрашырга тиешсез, кызың белән. Ә син бүген Казанда. Ул минем үзе җәй якларыннан, иҗат кеше түгел. Безгә иҗат кешесе хатыннар бармый, иҗат кешесе булуын теләмим. Ә булуын теләмисең? Кем булуын телисең? Доярка? Доярка түгел.
Бу гади кеше бу, гади кеше. Врач?
Врачмы берәр, укытучымы? Әйе, әйе, әйе.
Ә шулай булуын телисең, ә бит? Әйе.
Ну, аңлый, көнләшми. Безнең, безнең ни сферада көнләшмәскә кирәк. Көнләшү булса, бетте дигән сүз бу. Ә менә көнләшәме юкмы икәнен менә бер хатын белән интервью эшләгән идем мин. Ул белмәгәнмен башта ди. Мәхәббәт сукыр ди. Аннан соң көнләшү шундый була башлады ди. Ошаклар каттым ди, аерылыштык ди. Менә аны ничек белергә ул, кызның көнләшәме, юкмы икәнен? Истерикалар эшли башласа сиңа, биш минут саен шалтыратса.
Сынап карар кирәк. Кайткач иманыңны кисә.
Ничек сынап карыйсың, әйт әле? Менә берәр кыз янына барам дип, например. А? Мисаллар күп инде, белмим, әйтәм, ул сизелә ул, алдан ук сизелә. Көнләшә икән, мин йөргән кызым бар элек. Ул нык каты көнләшә иде. Шуны таша, ташладым инде. Минем шул кыздан менә опыт бар уже. Ташларга кирәк дип уйлыйсың, ә бит көнләшсә? Көн ташларда.
Лучше эчкә кергәнче э, отношениеләр, мөнәсәбәтләр э, тагы да ныграк кабынып киткәнче лучше уртага салып сөйләшергә дә и яхшылап
Син Әлмәтнең кайсы авылында яшисең соң? Шарлама авылында.
Ә ул алай җайсыз түгелме соң? Шунда кайтып китеп, монда килеп эшләп йөрү. Минем- Шарлама. Моннан ничә чакрым ул? 280.
Ну, минем анда, ни- нигә дигәндә, и иптәш, иптәшләрем шул якларда, Нижикам, Чаллы якларында, минем эшләрем шул якта, мәҗлесләр Туй мәҗлесләре, юбилей мәҗлесләре шул якта үткәрәбез. Казанга да килеп чыгабыз. Ну, машина кулда бит, машина кулда булганда. Ярый, уңышлар телибез сиңа. Әйдә, берне уйнап җибәр әле миңа.